Siz Türkmen nahar diýip diräýipdir-dä. Nädip Gogolla iýip jeňiskeýin diýipdir-dä. Atypdyrlar Gogol jan, atypdyrlar diýýärler. Türkmen uzyndan görüp ataýmadan galdyrmaýaram ejeňi goşýarlar. Baýramalla biri bir maşyn goýna urlap gelýän-de. Bir maşyn goýna urýar. Şuny postdan geçirdiň bir goýun heňki diýipdir-dä. Kommersiýa aýry kyrpany atýar, ýöne goýnunyň balyny atýar, ýasmakly goýunlar diýýärler. Jürt edýär, bular kimler ho? Pagta barýar, ho, saklamasaňyz şu wagt, häkim ugratdy diýipdir-de, oňa çen bir goýun bortdan mä däýipdir-de, ýatlykly goýun. Şofýor aýdýar, Agyz oturay özüň, darajak bolma köpçülik bilen. Baryny bildiripdir-de. Ýeke galan goňşy ýaşaýar eken-dä. Dost, ýok, ol inçem işjegaram menden diýipdir-de. Garyp gyýyň iki stola düşläňde-de şeýdip ýatan-da, düýbüni aryp. Bir hepdeläp hossarlar, Aý, gatnaşma diýdi-gä, içme diýdi-gä, gyýyňy geň, baý diräýipdir dä. Bannoý hopugyp çabalanyp, Görýäňmiz ýa, gyýyňyz geň, bergisi baýynda agama gyýyňyz geň, panydan baka gidip barýar, puluny bermejek bolup, her götüni berýär, herek, bir hepdeläp-ä gymyldamady, bolup bu girdi, bol başlady-a diýipdir dä. Agam, näme alyp ýöriňiz bary, arkaýyn bir ýumup gitsin-de o agamyň.

Aý türkmeniň sözleri kän naýleý, ýöne haýsyn etseň. Bir ýurda suw bolanok ekende, hassa jar çekdirýär. Halaýyk, kim şu ýurda suw getirse, baýlygyň ýaryny erkek ýa berjek, erkegiň bolsa gelin geýikdir-dä. Dagda üç kelle aždarga ýatyr, Ejeň guhaklap gadyr garkym gyrylýar. Bäş-alty ýüz goşun gitdi diýýär-de, aglabam bu diňe göwni ýetýänler gitdi diýýär-de, hä, aždarga gejeli gitýär bir aždarga aglabam. Bardylar welin, aždarka, aždarga bir kellesini galyryp, Şş! etdi welin, sekiz ýüz goşun gumda ýatyr diýýär-de. Aý eje, bir-ä oňuram goý, peýda bolup. Gyzlarna üç sany deň kes ýatan-da. Barpa, Saýit ejeň indi gepi arça biri gelse bolýamy, bajy indi? Garaýça gowany keýin diýip durun-da. Näçe goşun gerek size diýipdir-de. Bir-ä goşun gerek, ýazawaz, näme gerek? Bir horobka ara gowy, belanor ber. Bir halta-da gowusyndan beň ber, geçen näçinji gün, birinji gün. Indi kepbäň birin juny alta patyşanyň şu ýap durkuňa gelin guýýan dawam. Bir azdarga ýetjeň daş etýärsa, bardyr owal gakäbet azdarga diýäda, üç ýol bel çekip tüsseledip tüsseledip azdargany şaň edip aşlara goýup, Fuw elli diýäda, Fuw elli boldy olar gelenok diýäda, patyşa aýdýar bar gelin diý fuw geldi gaýdyberiň lap diýip duranda, bärden bürgüläp duran biri azdargany kellesine Meň urup oturan diýýä gaçylaýmadym diýip. Birem üstünde diýýä, Ejeň üç sany kelläň bolandan, üç sany götüň bolan gowy dälmi diýip, pituw edäýipdirler diýýä-le ulan seni. Paşşa gygyrýar diýýä. Puh, bärde oglan gygyrýar. Eý, puh, welli, gaýdyberiň diýýä.

Ejeňi sen ýakmaly bolsa biri kömekleşenok ýylanmana bolsa bary geçipdir. Olara sen bir bak. Zaporožýe kireýe diýer ekenler şäheriň içinde. Ulurak maşynlar şeýt ýaňy Zaporožýe pese gidip, Hudaýdan dap erjegiň teýine ýeri gelip ýaşyl sögülip duranda, traktor dap çykardyp, gowy ussa erdýär. Oglanlar, şu maşyn uly maşynlar äsgerän ol, gaýrat edip oňaryp berseňizläň. Ýa şol bäş million goýýaň, Ejeň türk maşynlar grafa bolup durmasa gel bäri. Oturyp sanap gara bir sana. Ikisini bar edýä. Zaporožyň öňünden akkumulýatordan doldurýa. Ýaşuly gün ýasan gün arkadan geçip ýapýan. Gaýrynky şu uly maşynlar uly ýolda. Oňaryp gaýrynky garaňky düşdi bol ýakdy bol otuň çyrasyndanam güýçlidýä-dä. Şeýle ýap-ýaş gidip barýan-da, Aşgabatdan iki sany oglan söwda edip gelýär, sapýor diýipdir. Ýanyna-ka birikilip gelýän-de, Buzdan ýap-ýaş zat çykaýypdyr-da, boş-a. Ýanyndakini buzlaýar diýýär, Äý, turaý biraz, gelýä, ejem, paga alaýyn ýa çepe alaýyn, gör, bular ak ýa-da.

Baladan üç sany ors Moskwa gidýär. Paşa, Podojdi, biz ýerleşýäs, senem bararsyň. Paşa, Gaýdyber, ýerleşdik. Barýan oturşymyz süre barpdyr-da, Wazmin şaşa arak getir diýipdir-de. Eý, men näbele-dä, nirde arak diýipdir-de. Nirde o oturkän bolsa şonda duruber diýipdir-de. Abram gyz geldi eliniň magdaleni otura duraýypdyr-da gyz. Baran aýrylyp duran, baran aýrylyp duran.

Telpegiň gapdalynda dost duranda, Inim telpek nädeden diýipdir-de, Ýagşyl bir sapar berip araý diýipdir-de, Men-ow eje, ilki aran ýeriňe zorama, o bärräk zorýar. Amanlara kuýgy Tejene barýa. Häzir mardan amanlara biri gelýä dawaý depinine tutmasak bolanok. Ýaşuly Aman kaka mawa. Äý, keçende bir kädi ýetişdi, ol ullakan kranam göterilmän döwülip gitdi diýipdir-dä. Amanazar aýdýar, Marda bolşy wagt gazam ýasýarlar, onuň bu ulagyndan tyň etseň, indiki aý o ulagyndan tyň edýär diýipdir-dä. Amanazar şuna, Siki diňläý diýipdir-dä. Amanazar aýdýar, Nä, kädiň-ä ejeň amyndan gaýnatjakmy? Ikram dost bile gatnaşyp ýören ekende. Bir dosty işe gidýär boluň, beýleki dosty oň aýalynyň üstünde ekende, girýär boluň, ýaplaşyp ýatanlar-da, Näme üçin işe gidýäň, o dost, gowy gatnaşýardyk dämi-ä diýip, aňyrdaky aýdan bolýar. Aý, şu wagt men-ä kakam bilen alyp bir näme edip göremden bilemok welin. Kaka gera welin etjek bella kalawyra. Biriniň bäbegi boljak bolýar, ol dutara barypdyr-da, Dutar aga! Bäbegimiz boljak bolýar, tüweleme görüp beräý, gaýrat et diýipdir-de, dutar pratikant eken-dä, başokdan suw alyp, Işdäle gelin diýipdir-de, Bylyk-bylyk bir bokal içipdir. Ýene Işdäle gelini, Bylyk içip otur, dutar, hopup, ajy özi içip otur, ýüregim bulanýar, bir hi başga bir dermany ýokmy, görüp beräýiň diýipdir-de,

Bajyň iki glos gyjakja aýdýa. Men ikikä düýkäp ýetişem mawa ejeň Biriniň şunam aýdaýyn jigim Biriniň aýaly adam haýalyndan gorkýar ekende kakasy indi kepbäň birinji gün meň agta doglan günüm bazara çykýan papuaý guş alýan çowuşam ginis kitabyna girjek meň ýaş boýum sowsun

Ýoly uçup gelýäwen petugyň dawlanyndaý ejegiň sen petuk laý diýip munam ýazdy. Aý sik men laý ejegiň alnyndaý. Üç döwem ýazyp aldy diýýäda. Birinji gün alty boldy we şşş etdi we ony gaýgyryp gelip papuga gelip awtdola gondy. Mikrofon bar çekilen gelinem zynjyrly dik duran-da. Bu kuýaş dogan ikeýin diýip hemme müň ýarym adama seredip duran guş gepleýä indigi. Papua şeýle wagt ora gonup, Papua gelip ýetdi. Hormatly ýoldaşlar diýdi ol, gelnen uly geýik bardy. Bu günäm pitugyň dawlangyny diýýärler. Dingarka gaýyp goý, ýykyldy-da sikiň pitug bilen çekildi. Papua gelip dur diýýärler. Iki sany oglan Sibire düşýär, gulluga. Biri kelte, birem uzyn. Dost taşşagy suwa alar, sag-a Mara barsak, nesil ölmez diýýär-de. Näme edeli, daway birini nikapa alyp goýýak, iki sagatdanam narýad diýýär, geljek bir dursun diýýär-de. Uzyn aýdýar, Indi türkmen etjek ejeňiz, keýn birinji diýýär-de. Uzyn halk boýagy çykareý ornup durly gaýrat et aýyr zat diýip. Keltäň boýy ýetenok diýara şeýtdirip duranda Uzyn aýdýar sikgäň maýda boldy keýp. Salam edil turulygy. Jaryň aňyrsynda ýaş oglan daň bilen hürrän haýdadyp duranda, atgyndalyp duranda, ýaşuly görmejek bolup, Awzubillahim min şeýtan rajim, Bismillahirrahman. Ýaşuly geçelge barmyka diýipdir-de. Näme ejegiň sen bäsine geçirip hem etjek bolýar. Öçäň ugrundan bir at minip barýan-da, haýdadyp. Bärdakga ýygyrýar. Eşegiňi alyp barýaň-a diýipdir-de, üstünde agam bir eşek däl-ow-y, ata-ow eşegiň gözüňi gatyrak aç diýipdir-de, senden zorandog-ow, atdan zorýan diýipdir. Biz şükür eşek edip göräýipdir-de. Bir märeke bir ýaşuly baranda bizar edipdir-de. Ýassyk al-a, ýassyk al, ýassyk al! diýip aňyrdaky oglan biga sikim alýar, şul baý-bar etdiň, ýejegiň geleniň ýaly ýaşyny eşidenok diýýär-de, Sonundan dört baran galdyr-a diýip oýunýar. Eşidenok diýýär-de ýaşy. Pampala süýji ýerden gurýar, Ýejegiň keýnini men şokoladdan öňlendim, ony men iýen ýok diýip, gyz ýuwunyp, banyýa berip, süýji gabuda gidýär-de, Düş ýaly şekalad gelýär hä stoluma. Pambala oňatmy, bärräk diňle. Erteňki soň gelniňizem bol, meni iýen ýok dogandy. Başlyk gamago. Daşyma kagyz orakjak ejeň bilen goşulaýyn a. Bary bir işe gaçjak bolýa, horaz süýjük gelýän-dä. Öý stoluma, Pambala bärräk diňle. Başlyk gama, hawa. Ejeň daşyna gagyz urypjak, ejeň iýenok diýipdirler. Oraz süýji aýdýar, Girme, girme, götüňe çöp sokup durlar Aý, borla ýekeňsi Salamaleýkum aga näme Men işim şuda. Gasap. Berekella, dogry aýtýaň. Dogratenden bula wapşe gyzyklanip dur. Mämmet Gulyç öýlenýär, aýalynyň ady Gülperi eken-de, gyzyň doganlary pully eken-de, Gülperjan, sen şu Mämmetjan Sakowy barmasa-da utanýas diýip duran-da, gyzyň iň bir pully dogany Jigimize degmäň-ow, bagtly bolsana bolýa, Mämmetjanyny ana çagyrtdyr-da, Pürmämmetjan, köpçülikde sen sapow diý, kemsinme, kisesinden on müň dollar çykar et, oblastnoý dutara barýaň, ginkolog wraç çaş, ony bersin, dilin gülýär edýär, kemsinme diýipdir-dä. Gelni, Salowmaleýkim! Duktorjan gitdir. Bolly Mämmetjan bolly pul uratdylar maňa bu çykar eşikleňi diýdi ýaly. Aý bu wrajyň gomady üç metr ýaly bar. Hany Mämmetjan eşigiňi çykar da aňryňa bak diýdi ony ap-ak bolup duranda. Mämmetjan korpusyň bilen bärik aýlan göwrämiň aýlanyp artyny şuňa ýetip duranda. Çüňiňden dört barmak kesseň sen polny gürleýäň diýipdir-dä. Dubuldan gel Dudur jan. Dogry biz gidip bilsem bolýa diýipdir dä. Dört barmagy aýryp duran gyzyl Kezuwa gitara bolup aýdym aýtsam diýip dur diýen ýaňky zat gowy bolupdyr. Aýalyna gelip uzak gije ýatmyýa ol öňki barmaýanda baranok ekendä. Tur Mämmet jan. Abalaslar Dudara gitdi artiwiňi goýduryp gel diýipdir dä. Ohow Sako bolaryn-a. Göre girýänçäň Sako bol. Maňa artiwiň gerek agzyň sike gerek muna oň diýipdir. Ýene Abalaslar Dudara geldi diýýä-de.

Molla ekiz oglum boldulaý adyna näme goýaýyn? Hydyr Ylýas goý, bar-a, molla aga, bar. Nepes Süleýman goý, bar. Onda näme goýaýyn? Aý, eje, gezen onda Korza bolsun goýaýyn, aý, Ata köpek guly ýoldan gidip barýar welin, maňazyny açyk eken-dä. Iki sany gelin, Ata kaka, maňazynyň bir ýapag utganyň gokmy? diýipdir-de, Sirk gezip ýatyp gyzlaň yzyny gezip gyzlar zaň maňna gören nädiniz diýen weli Ata göbek poýda minip ýa oturjak bolup duran bir gelin gelip öýmez öýmezin myňa zyňyt diýýär ýalyzyn myňa zyňdy bol Heleý gopýan bolsa geçen ki on ýyl bäri galdy ýerde. Çykarlyk gidip otyr diýen. Ha? Ha. Ata köpek mardan Aşgabada gidip barýar we kakadan bir 10 san ilmini ätdir-de, üçde. Le le le, ahmal ahmal ata köpegim çykýar 10 san Gyzlar ýataýyň utanaňzokmy? Ýaşuly hokulla ýatyberseň amy saýdymy döw repedisiýa geçýär. Ertir ýaňlanýamda birinji ýalam bar. Ýatyber-dä Ýaşuly. Ataka böwen gyzlaň ýana zar, dar edip gatnap duranda, Ýaşuly utanaňzokmy diýipdir-de, Ejeň menem Aşgabatda syçjak menem repedisiýa geçýän diýipdir. Atogöbek Atogöbek suwuň gyrasynda kürräni ýaplajak bolýawyny ejeň kürre gaçyp gidip seredip kösenip duranda bir gelniň bir Waý Ata kakaň utananokmy nägile adamaý-a hä bedräni taşlan bolaýyn Waý atdym diýse meni çykarar men näme etse eder diýip

Uruş döwründe Uruş döwründe üç sany tirýegi ýaňy okopdan tirýek çekjek bolýar, tak turk nadýada. Gara geçen ýuwaşrak bol diýseň, eý, bajyň ikeni ha wekti diýip, galýar welin maňlaýyndan ok degýär, alham bilen kulubalaýy oka gyra aýyryp duranda, men şulary ta, bu öldä indi, men şulary tanaýan diýipdir. Ýuwaşrak boluň-eý diýjek bolýar, elinden ok alyp geçäýipdir-de, Wekgeý! Ejegiň çabalanyp ýatanyna üçünji aýdýar, Ýuwaşrak bolsana-aý, ejegiňkiň kellesinden hem sesiň çykarman ýat, ýogsam iki barmak üçin görüp Kyrkly kyrkbäşli ors, gazak, özbek, dördünjem kommunistler eken-dä. Plenniçdir-dä. Kommunistler näme zat bu? Kommunist! Kommunist! Daş duşy kommunist tark atyp gelýände. Ejeňiz keň kommunist. Şony sen atyp gelýäleý. Kommunist mi diýipdir-de. Ýo, men Garaja göwden diýen bolýar. Kyrkly kyrk bäşde türkmen heniler är-aýallar piren düşüpdir-de nemislere. Ärimiz bermezden gelse gitgeýin diýip bir heleý gygyryp duranda, bir nemes türkmençe bilýär eken-de, näme diýýän-ä şu, şular ýatyryn purum etmese ejeň boşada alýar bizi diýipdir-de, bärik gel diýipdir. Äriň taşşagyny tanasaň, äri dynç aldyrjak. Ýüz elli sany taşşa şeýle sokulyp diýýär-ä şu taňrydan şeýle. Nemesem sokup goýaýypdyr-da bulaşdyrmak üçin. Aýal gaýtdy diýýär-de, bu meňki däl, bu meňki däl.

Ýokardakylar pirkol üçin Meger oklap göräýipdirler-dä. Uçakdakylar aýdýar, Ýalanynyň maňňy jeň abadyny oklaň diýýär diýip ony gurkýar. Olam akyl hat bolýl-la onuň. Akyl-hat görendikdir. Öljegiň ýalanynyň maňňy jeň akyl hat görýärler diýýär-de bir göz. Şäher jaýynda. Hakykatdan hem äri obeda gelýär diýýär-dä. Girýän ol elli bäşinji reme köwüşdirende, Äý, ejeň kim gellaý, doganym? Balkondandyr, synlaýyn diýipdir-de. Döwlet Hally Petrowy alyp daýaw adam şeýtdirip duran-da. Äri aýdýar, Keýpine-dä diýipdir-de.

Bä, Şükür aga amyňyzam-aý ýaman goçaw eken diýipdir-dä, Amy derýa. Şükür aga aýtdy, Ejegiň diken giräýse süräber diýipdir-dä. Ana ammyz bolsa ejegiň bu turbada biziň sekimiz bar jeýdi. Göni maý ejeg Aşgabat bir ýöne çekdi diýipdir-dä. Hawa, girerdi turbada. Giräýiň turbasyny görkezipdir-dä ejegiň daşa. Amannalar köýki tagtabazara çöle baryp, konfet berip duranda çopan goşda, Goç oksan atda, etem gyzgyn, nanam gyzgyn, çägäň içi diýýär-dä. Amannalar ulurak sumkaýy çanasynyň gyranyna goýup, Tüweleme, mallarymyzam bol bolsun, çopanlar sag boluň, tüweleme. Amannalaryň ýanyna, Äý, Amannalar aga, sowgatjak bolýar diýýär, Tassyklasan-ow, elimiz ýadap gitdi diýipdir-dä. Göterir. Öýdýär, görse eti ýokdy, öňündäkçe iýip oturanda, Heý, goýaý eti diýipdir-de, Amandyr aga, nä götläp durduň, ana, müň ýarym goýun sana güzzüb et diýipdir-de, Amandyr aga aýdýar, Nädip ýejegiň içinde kakaň sikini ýäýmändiň, erjegiň çeýegiňi. Hanmäde gara ogluny aýdýar, Entäm oglum, enteme, aý, kaka ýaşsyk-la, gideýin diýipdir-de, on bire gelýän wagtym bilipdir-de, göni işiň ýanynda aýalyny hassalyk edip, evde ýatmap duran-a on birde. Oglan gelip, Kaka, näme edýäň? diýipdir-de, Sen ýaly enteýäniň erjesini edýän, öýde bol, bajyň diýipdir. Boldy, şirin başga barkaýyn. Sen aýdym aýtdyň ho. Ýalama-da aýtýarlar ýer bag. Magtym muny sözüne herine bileniň, özüň kemlik bil aýtman öleniň. Taraşlap çaglatdyň köňle geleniň, senden soň bulara produkt-a bolar diýer-ä. Prosta bir bu ýada düşdük, uruş döwründe bir ýaşuly Uruş döwründe bir ýaşuly ýandak desseläp düýägäne ýadaw ýatanda, birem gazet okaýypdyr-da, Bä, nemislerem-ä Odessany alypdyr diýýärdi, Odessa şäher diýenokdy, dessäni diýýär-de, ýatan aýdýar diýýär, Ejeň Odessäňem alarlar, bajyň amyna geýin, bu dessäňi şolar harmaňa-da jolarlar, bajyňy diýip, ýaşuly desselere jozaýarlar indi. Täze edara başlyk saýlanypdyr-da. Ýa, çekip dur-da, näme näzir. Şunyň öň diňleýjini berip göremokmy? Täze edara başlyk saýlanypdyr, orunbasary. Başlyk jan, näme indi men orunbasary, näme haýyş? Aw edesim gelýär diýipdir-de, başlyk gapjy, Eý, ştatlaryň uly başlyk-ynha ugin, Gundabyda öli bäş-alty kepderiň getirip, başlygyň eline-de goşany berýär, at başlykjan. Pasyr-pusyr kepderiler aýlanyp duranda, Gapjy onuň hiçini begenok diýer-de, orunbasar aýtýar, Baý başlykjan, eliň gönlüňde-aý, hä?